Ṋamusi, fheḽa Mudzimu ḽi amba zwa uri u hulisa na ashu muṅwe a fhele muṅwe. Ri khou tama uri ri dzhiele nṱha hafhanoni vhapiṋda vha Mudzimu vha re hone, ri khou vha ṱanganedza vhoṱhe, ri sa ṱanu amba nga madzina, vha hone hafha Muarchbishop washu Vho Rachitanga na vhafunzi vhane vha khou tshimbila navho, vhane vha khou thusana navho, makhantshelara vhashu vha hone hafha ro vha vhona, ri khou vha ṱanganedza badi, zwihuluhulu musanda washu vha hone hafha. Kha ri ḓo lidza mipululu, ri luvhe musanda wa uri tshiṱanda u vha hone vhukatini hashu. Kha ri luve. Mahosi a takusiwe, ri shavhe u fhingula. Haleluya! Ri ḓo fhelelwa nga zwitentsi hafha ri tshi khou ṱoḓa zwitentsi. Eh, ri khou ya phanḓa na program yashu. Kha vhane nda ḓo pfa vha tshi khou lapfesesa, vha vhuya vha vhona ndo ima tsini na vhone ndi khou ri kha vha fhedze.

Ndiyabaresha dzina ni ḽa mudana washu yesu khristo haleluya vhunga ndo amba ḓuvha ḽa mulovha ri tshi khou amba nga ha muḓulu washu ane nga ḽiṅwe thungo ri nga ri ndi ṅwana washu Ro vhona vhutshilo hawe havhuḓi, vhutshilo ha u kakarika, vhutshilo ha u ṱoḓa Livhuwani o vha ṅwana ane o vha a sa solviwi. Nṋe sa malume awe na vhaṅwe vho malume a huna fhethu he ra to swika ra dzula ri tshi khou ri Livhuwani a O vha ṅwana wau ḽi sumbedza uri u na zwine a tama u thoma a zwi khunyeledza. Na nga matsheloni haya ndo vha ndi khou ri ndi ambe uri vhutshilo ha Livhuwani ho vha khaedu kha riṋe roṱhe sa muṱa, u tou vhona muthu ane a tama u ḓibveledza a dovha a tama na u bveledza vhaṅwe vhathu. Ri khou takala uri ri khou vhulunga Livhuwani ṋamusi nga ḓuvha ḽawe ḽa mabebo. Arali o vha a hone, o vha ṋamusi a tshi ḓo vha a khou celebrater. Zwino nṋe ri khou ri sa vhomalume ri khou ṱanganedza uri muḓulu washu o awela. Vhuṱungu he a vha a khaho ro vhu vhona, ende a hu na uri ri nga blamer muthu. Ri tou humbela fhedzi kha lushaka lwa Ha Mafadza na vha Ha Mulaudzi na riṋe vhomalume na vhomakhadzi uri kha ri sale ro farana. Ri na ṅwana ane musi a tshi bebiwa o vha na dzina ḽine ḽa vha Inclusive, ro mu vhidza uri Washu. Nga iṅwe nḓila ndi wa Ha Mafadza. ndi wa Ambedzi, ndi wa ha Mulaudzi, ndi wa ha vhomakhadzi vha. Mudzimu a ri tonde ri vhe na ḓuvha ḽavhuḓi.
Ro livhuwa Vho Doctor Mbedzi u ri fhirisela tshipiḓa tsha vhomalume. U ya nga phurogireme hafha, muimeleli wa Dzikhonani Lindelani Ralushaha.

7 ri vhe ro no vha nḓilani kana ri tshi khou bva ri tshi khou ya um mavhiḓani halleluya um tshipiḓa tshe tsha vha tshi siho mulovha we are going to have uh, work representatives um, we are going to call

Ee, kha vhane vha khou thusa u dzudza vhathu kha ḽaini ine ya khou ḓi wana zwiḽiwa zwo no swika zwiraru kha ri ite uri arali hu nga vha na vhathu vhahulwane khamusi vhane vha kha ḓi vha vho ima ri kone u vha thusa vha wane tshidulo. Ri khou yo takusa muimeleli wa kereke ya Assemblies of God na muimeleli wa kereke ya Reformed Church E, hafha kha Assemblies of God ri ḓo vha ri khou wana vhafunzi vha fhano hayani vhafunzi vho tholwa kale vha ḓa vha tshi khou ṱangana ngeno phanḓa khathihi na Vho Ngaledzani Netshisaulu vhane vha khou imelela kereke ya Reformed Church. E, kha ri wane luimbo havha vhathu vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa khathihi vha ye vha imele u ya nga henefho hune vho ledzwa ngaho.

Tsumbama Mudzimuni.
Ndo livhuwa tshimbidza mushumo. Ndi a vhona uri ri nga ṋewa tshipiḓa hetshi tshiṱukuṱuku tsha uri ndi imelele tshivhidzo tsha Assemblies of God henefhano hune ra vha hone. Nṋe ndi khou dzhia hetshi tshipiḓa nga u vhabebi vha livhuwani vha vha vhone vhane vha khou dzhena fhano kereke. Ndi zwavhuḓi musi muthu a tshi kha ḓi tshila a ḓi ṱoḓela haya ndi zwavhuḓi musi muthu a tshi kha ḓi a dzhia maipfi e a ambiwa nga Paulusi musi a tshi bula zwa uri hoyu muvhili une nda vha khawo u tou vha tumba wa zwi ḓivha zwa uri ndi lwa tshifhinganyana hune nda ḓo vha ndo dzula kha ḽino shango nda ḓipriperela zwithu zwanga vhukatula na tshifhinga musi ni tshi thetshelesa maipfi e a ambiwa wa Vho Mrs Mulaudzi, ro kona u zwi vhona zwa uri mathina ṅwana na ngoho u a. Makhadzi uri kha ri sale ro farana. Havha vhabebi vhawe vhe vha ri ita uri rine vha Assemblies of God ra pfa ri sa vhuyi ra timatima uri ri tende zwa uri hoyu mushumo wa vhuḓivhuḓi une vha khou ita ṋamusi u itelwo fhano. Ndi zwa uri ro vhona mishumo ya vhabebi vhavho uri Livhuwani o dzhiela vhabebi vhawe mishumo yo u kakarika vha tshi vhona tshifhaṱo hetsho tou rali washu. Vha tshi vhona nnḓu eyi yo rali naho ṋamusi yo nakiswa nga maanḓa nga vhone, mubebi wawe vho shuma nga maanḓa kha heyi kereke. Mubebi wawe vho ita mishumo mihulwane kha ino kereke.

vha dzhena kereke fa mubebi wa livhuwani vha anza u ima henefha vha tshi khou imba vhe na fulufhelo ndi khou humbela zwa uri kha ri imbese ri vha fhumodze hune vha vha hone ri vha tikedze nga nyimbo na nga u vhanda zwanḓa arali zwi tshi konadzea mudzimu kha vhathu
na nṋe ndi khou livhuwa tshifhinga tshena ndi songo tshola tsha uri ndi ḓe ndi ambe ndo imela kereke ya reformed midrand e vho livhuwani vha vha tshi khou u dzhena hola na ngeno phanḓa zwino u tshi amba nga nga vho livhuwani kha riṋe sa kereke ro vha ri na zwinzhi zwe ra lavhelela khavho sa vhunga vho vha muraḓo washu hu si kale no swika ro vha ṱanganedza vho vha muraḓo washu wa tshivhidzo tsha Reform Church Midrand nga dzi 3 dza July 2022 ndi he ra vha ṱanganedza sa muraḓo o fhelelaho ane a vha na pfanelo tshee dza vha nayo mara nga tshifhinga tshiri tshiṱuku tshe ra vha na vhulivhuwana riṋe ro kona u vhona tshilidzi tsha mudzimu zwino kha nṋe ndo imaho hafhanoni phanḓa ndo vha wa mashudu wa uri musi ri kha kha uri vha yo vha muraḓo wa kereke o vha nṋe we nda conductor hedzo dzi lessons and musi ri tshi vha vhudza uri hone vho kona u dzumbulula fulufhelo ḽashu ḽa default she was so happy wa vho takala kha uri na ngoho mu wana haya hune vha nga kona u bveledzisa zwe mudzimu a vha bvisela khazwo mara ra kona u ṱanganedza zwo iteaho ri si tsha kona u vha navho tshifhinga tshilapfhu tshi ra humbula ri ri ḓo vha natsho mara musi vha tshi khou pfuka kha vhuṱungu he vha pfuka vhukhava zwe kha riṋe vhaṅwe zwo vha tshi ri fhumudza musi u tshi amba navho vha ḓo amba uri vho ṋekisaho ndi khou konḓelela ndavhi vho livhuwani ndi zwine nṋe na funa zwone kha ri konḓee mudzimu washu ndi mudzimu muhulwane ende zwino kha riṋe sa kereke musi ri kha maḓuvha hayo ane ra vha ri tshi khou u builda up kha u bebiwa ha muṋe washu yesu kristo ri ḓo elelwa uh, vho livhuwani na kha mishumo yavho zwihulwane ri tshi khou ri fulufhelo ḽashu na fulufhelo